Хәзер безнең иң көткән дигәндә һәм соңгы ни чыгышларның берсе бүгенге Мәдинә ханым. Мәдинә ханым ул безнең танылган татар киемнәре, татар костюмнары остасы. Һәм ул бүген менә татар этномәдәни компонентын мәгариф системасына кертү мәгариф системасында куллану үзенчәлекләре турында чыгыш ясарга һәм бакчада мәктәптә югары уку йортларында белем алуда шуны куллану турында күзәтү ясарга тиеш мәдинә ханым сезгә сүз бирәбез рәхим итегез Исәнмесез, җәмәгать. Э, бөтен бөтенегезне күрергә шатмын. Бик э, рәхәтләнеп, бик э, тыңлап утырдым. Әйткән сүзләрегез бик минем теге аркасында арканнан ни канатланып утырдым. Нишләп бөтен проблемалар менә минем йөрәгемә тибә-тибә кереп киткән иде. Шуңа күрә ни Э, үз үземне әзрә э, үз үземнең э, турында бер ике сүз әйтәм чөнки мин казан дәүләт мәдәният институтында дизайн һәм сәнгать кафедрасының мөдире һәм мин ике егермеләп еллар оста безнең Казанда Палата ремесел Республики Татарстан дигән оешма бар. Шунда мин кул эшләремне бөтен Россиягә күрсәтеп йөргән кеше. Шуңа шуннан соң минем фән эше бик сезне э, сезгә тапшырам э, интернетта ул бар мәдинә махмутова дип э, интернетта язсагыз беренчедән э, минем фән эше чыга э, аның исеме бик озын шуңа күрә рус теленә күчәм э, минем фән эшем э, шундый исеме э, развитие педагогической культуры татар финляндии в контексте

Бик зур рәхмәт сезгә үзегезгә. Бик э, тыңлаган өчен минем э, сүзләремне. Шулай иттереп мин э, сездән сорауларны көтәм. Сезгә бик зур рәхмәт, Мәдинә ханым. Ә монда берничә сорау сезнең лекцияләр буенча кайда табарга була, лекцияләрне кайда тыңларга була һәм Так, Илсиядән сорау бар. Этнак ни мәдәни компонент буенча нигә мәсәлән Төркиядә этнокультура сүзенә, этнокультурага акцент ясамыйлар. Казахларда да бу сизелми. Хәзер глобаль Европалашу бара, ә без һаман чәк-чәк Э, чәчәк бизәк калфакка бәйләнәбез хәзер татар сүзен этномәдәнилек белән бәйләп авторитетын төшерү сәясәте бара ди мин моны сорау буларак кабул итәм э, ни өчен э, без үзебезне этнокультура сүзе чикләренә тыгабыз дип илсөя сорау бирә ул чатта бар Мәдинә ханым, ә мин әлегә сезнең чыгышны тиз генә татарчалаштырып сөйләп алам, чөнки безнең монда Төркиядән дә милләттәшләребез бар. Мәдинә ханым, ул безнең танылган сәнгать остасы татар диаспоралары дигәндә дөньяга таралган татар милләттәшләребез аны менә шушы милли киемле курчаклары буенча күбрәк белә курчаклары буенча күбрәк таный югыйсә э, мәдинә ханымның аның э, эшчәнлек кыры бик киң менә бүген сөйләп китүенчә ул э, доцент буларак эшли ягъни мәсләге аның студентларны укыту һәм ул Э, студентлардан тыш э, педагогларга укытучыларга менә ай сайын ике тапкыр диде менә шушы этномәдәни компонент турында аңлатты ягъни республика буенча җыеп китерелгән педагоглар мәдинә ханымның лекцияләрен тыңлый гадәти лекцияләрем өч сәгать дип менә э, яңа гына әйтте хәзер мәдинә ханым әйтсә без аның сылтамалары белән бүлешә алабыз кайда ул лекцияләрне күрергә яки тыңларга була әгәр алар булса һәм ә, мәдинә ханым менә бу этник һәм милли сүзенең аермаларын ә, белергә кирәк икәнен искәртә ә, ягъни мәсәлән милли костюм белән этно мәдәни костюм ә, этник костюм алар икесе икәй бер ә, дип ә, аңлата ә, һәм ә, мин дә аның белән менә укытучылар тәрбиячеләрне һәм моңа өстәп ата аналарны да менә бу этномәдәни компонент темасы белән якынрак таныштырырга аларга менә бу агарту аңлату эшләре алып барырга кирәк дигән фикер белән килешәм мәдинә ханым әгәр сез теге сорауга җавап бирергә әзер булсагыз сүз сезгә җаваплы шул язылган җавап сорауга җавап бирергә кирәк да әйе әйе мәдинә ханым чыгышыгыз өчен рәхмәт тәҗрибә шул ни смс кама юк юк анда өстәрәк илсөядән бар безнең проблема башка без үзебезне этнокультура сүзешекләренә тыгабыз нигә башка илләрдә моңа акцент ясамыйлар хәзер глобаль рәвештә ауропалашу бара ә без һаман чәчәк бизәге калфакка бәйләнәбез э, татар сүзен этномәдәнилек белән бәйләп авторитетын төшерү сәясәте бара ди э, э, Илсия ханым дөрес язды бит инде. Нәрсәдән әйтәм инде? Менә беренчедән, ә без һаман чәчәк, бизәк, калфакка бәйләнәбез. Беләсезме, менә кайбер конкурсларда балалар нәрсә дигән, нәрсә калфак нәрсә икәнен белмиләр. Казанда яшәп. Беләсезме, әллә күпме менә жюриларда теге э, эксперт булып утырган вакытларда шаккатып утырам, беләсезме? Изю, Хасите, Калфак нәрсә икәнен белмичә балалар үсәләр безнең. Менә беренчедән бәйләнергә кирәк инде ул. Менә шул әз-әзләп сөйли башласак, укытучыларга, ягъни балаларга шул шуларны не гел сөйләп биреп, аларны алар керсен башларына ул фикерләр ятсын. Но нәрсәдән мин ләм ләм ләкин мин нәрсәдән әйтәм? Колфакларны белмәү Ул белмәү, белмәү, да? Ул бит инде нәрсәдән? Мин сезгә беренчедән язган идем, да, ни, э, ни, э, чатта әле генә. Э, милли брендларны күтәрергә кирәк. Визуаль, визуаль э, картинкаларны күрсәтергә кирәк. Ә, Э, балалар э, милли э, татар әкиятләренең геройлары белән уйнарга тиеш җыклап китергә кочаклап җыклап китергә тиешләр менә шушындый мягкие игрушки дигәндә йомшак курчаклар кибеттә юк бит ул җәмәгать кая гына барсак кибетләрдә нәрсә нәрсә сатыла Әллә нинди э, теге э, Кытайдан э, тиз генә алып килгән ниләр, әйберләр. Шул әйберләрне без бит инде таратабыз да бөтен шәһәрләрдә. Беренчедән, менә ул бит инде ул зур эш. Бертекләп, бертекләп, әз-әзләп кенә не эшли башласак, менә безнең ул бит инде э, кереп китә ул кереп э, балаларының теге э, көндә яшәгән э, э, эшләренә көндә яшәгән эшләренә мультиклар мультиклар ә, әлдә әле генә генә башлады без бит инде 30 еллап бер поколение уже югалттык нәрсәдән мин сөйләмин э, сөйлим инде дә минем кызым 30 яшьлек кыз. Менә ул поколенияне 90нчы э, еллардан без аны югалттык. Татар телен белмиләр, татар милли культурасын белмиләр. Нәрсә, э, мин теге э, белый пушистый булып кына утырмыйм. Теге проблеманы имештер күтәрәм. Юк. Как это, я себя не превозношу, не подумайте, меня общий. Меня, минем бер коллекция э, йомшак курчакларым бар. Шуны кибетләргә тапшырырга минем вакытым юк. Вакытым юк. Минем э, эш коллекциям, курчакларым, уенчыкларым бар. Беләсезме, да? Яталар э, нидә э, эштә. Хәзер менә э, үземнең кафедраның студентлары белән биш коллекция курчакларына нитәбез, эшлибез инде. Теге этот автор үстерү дигән сүз инде ул, әйме? Аларга әйтәм, менә беләсезме, кызлар, мен әйтәм, безнең институтны бетергәч, шул курчакларны эшли башласагыз, бик күп акчалар эшләрсез дип тегеләргә уй кертәм. Нәрсәдә мин аны әйтәм? Чөнки рынок свободен. Барасың, эшлисең, кибетләргә җиткерәсең. Ә менә безнең ата-аналар, хәзер хәзер дип бетерәм. Ә безнең ата-аналар аларны рәхәтләнеп алыр дип безнең студентларым студентларга шундый уйларны кертә. эшләгез генә дип зинхар ишем шулай уговаривая да аларны рәхмәт э, әйтегез э, дә алсу ханым беләсезме чынлап та андый проблема бар мин мәсәлән балалар белән эшләгәндә үзем дә эзләп караганым бар татар уеннары менә шул менә хәзер күрсәттем менә безнең бу агачтан ясалган изү кебек ясарга була менә монда тишекләре дә бар аны үзең рәсемнәр ясыйсың, трафарет сыман, әйме? Һәм балаларга моны аңлата башласаң, нәрсә икән, изү дисәң, алар белмиләр, сез дөрес әйтәсез. Аны изү генә, изү ярар анысы. Калфакны, аны да аңлатырга туры килә. Ләкин Менә әгәр уенчыкларны ала калсаң, ул бик уникаль продукттыр хәзерге вакытта. Аларны аны тапсаң, ул, ул бик сирәк очрый торган нәрсәләр. Һәм шуңа күрә аның бәясе дә конкуренция әти-әниләр кибеткә килгәндә, алар яисә бер бәягә сатып алырга сайлыйлар, татар уенчыгы булса да. бәлкем шул да бардыр ул андый фактор да бардыр курчак яисә курчак алырга ни яисә ни шүрәле мәсәлән әйме ул әз булганга аның бәясе күбрәк булырга мөмкиндер яисә җүнрәкне мультиклар күбрәк күрсәтүче төрле чит ил геройлары булырга булырга мөмкин анда күп төрле факторлар булыр ну бар әйме Һәм э, сезнең сез әйткәнчә, әгәр менә сезнең студентларыгыз сезнең э, сез өйрәтүче э, егетләр, кызлар киләчәктә шул эш белән шөгыльләнә башласа, ул инде күбрәк э, таралыр иде һәм күбрәк булыр иде. Ул чынлап та андый нәрсәләр бар һәм уеннарны, татар телендәге уеннарны табу кыен. Әйе, ул бар. Мин үзем дә эзләп карадым һәм тулысынча килешәм. Рәхмәт.

ни әйтә алыр идегез ди этно мәдәни ясалма интеллект турында чөнки соңгы вакытта ясалма интеллект турында күп сөйләнелә татар айтишниклары да татар э, активистлары да бу хакта еш уйлый ягъни татар телен ничек итеп ясалма интеллектка бәйләп кертеп җибәрергә була ә менә этномәдәни компонентны ясалма интеллект белән ничек бәйләргә була шул турыда ни әйтер идегез э, соңыннан лилиана синнән сорау

Бу сорауны җавапны аңлау проблемасы, Фәрхәтнең проблемасы. Фәрхәт, э, э, э, зинхар, не, сигнал бир, сиңа җавап ошадымы, юкмы? Яки өстәп нидә чатта сорый аласың, яза аласың. Һәм Лилианага сүз бирергә телим. Лилиана, микрофон синдә. Әйе, әйе, Мәдинә ханым, бик зур рәхмәт шул хәтле теге аңлап җан белән эшләвегез өчен чыннан да бу бик зур эш. И монда барысы да аңлар дип уйлыйм татарча шулай шуңа күрә русча татарча гына аңлатып әйтәм. Сезнең белән тулысынча килешәм, чөнки Э, менә карагыз э, татар халкы символлар белән йөртә бит менә теге э, кем илсия ханымның илсия ханым бит язган иде бизәкләргә кертү анда кертү монда кыстыру дип татар халкы гомумән символ ярата менә ул безнең шундый үзаң менә һәр хәлдә һәрбер юлны килгән кешеләр арасында укучылар арасында телефоннарына ябыштыралар татарстан байрагын Менә хәзер бер кыз йөри һәрбер дәрескә, я нартыгып, анартыгып килә ул, я татар алкалары килә, я менә шунсын я беләзеген кия. Менә ул шулай итеп, менә беләсезме, ул шулай итеп, ул зур яшьтәге 33 яшьлек, аның үзе ике тапкыр ана булган ханым ул. Ләкин һәрбер дәрескә менә ул шулай итеп килеп керә үзенең милләтенә.

Ул да бит символлар, беләсезме? Ул да бит үзеңне, я булмаса, мәсәлән, бер мары җегете әйтә. Ул Алманиядә яши. Мары җегете Алманиягә очкан вакытта мин үземә самолетка кыстырып бәйлим ди ни. Мары җегете э, теге ни, поезд бәйлим ди. Марийский поезд. Нәрсәгә ул аңа Алманиядә Мары җегетенә шул Марийский поездны тагу? Ну нәрсәгә кирәк ул? Ләкин ул да бит менә үзеңне сагыну белән әгәр дә сине тамырларыннан тартып аерган сайын сиңа күбрәк шул символларга ябыштырып тартынып тартынып син үзеңне кадер бәйлисең ул бит менә бит шундый шуруп эшләү бит пазл эшләү бит шулаймы шуңа күрә менә теге бизәкләр алар да кирәк Мин бит килешмим, ул безгә глобализация кирәк. Менә безгә ул үз үзеңне э, ничектер айрым кеше итебрәк, үзеңне башка итебрәк. Ен үз идентификациясе. Ие. Ие. Бөтен кешенең бит тел мөмкинлеге юк. Бөтен бит кеше тел белән сөйләшә алмый. Менә үзегез әйтәсез, 30 яшьлек кешенең бит мөмкинлеге юк. Ул бит гаепле түгел аңа. Татар телен белмәгәнгә, шулаймы? Шулай булса да үзен күрсәтә. Тел белмәсә дә аңа менә мин башка дип әйтәсе килә минем башка йолалар минем бәлки менә бит безнең һәрберебезнең дә күзләребез менә шундый восточный менталитет түгел бөтен кешегә не повезло кызгача каршы шуңа күрә шулаймы шуңа күрә менә һәрхәлдә шул менә ниндидер элементлар ниндидер менә алкалар белән дә булса ул аңа бу менә бөтенләй андый кеше бар икән ул бик зур байлык безнең милләт өчен. Бездә андый милләт вәкилләре дә булырга тиеш. Һәрбер кеше, бөтен кеше, менә без юк, дөнья акыл белән карадан гына тормый бит ул. Тормый ул акыл карадан гына. Ни өчен Африкадан килгән студент үзен рәхәтләнеп, менә безнең мин дә чит ил кешеләре белән эшлим, киләләр дә рәхәтләнеп, ләкин менә бер муенсасын булса да асып килә алар үзләренә. Я берәр көнне тоталар, килеп килә үзенең бер кәчтүм белән. Аның да бит күрсәтәсе килә, мин башка дип, ләкин ул француз телле, ул язык племени белми инде уже. Шуңа күрә бу менә шул хәтле зур-зур эш, Мәдинә апа, шул хәтле зур файдалы әйбер башкарасыз. Әле менә миңа килеп төште, киләсе дәрестә безнең э, хатын-кызларга карата кагылган ике чәй үткәрәбез курсларда, олылар төркемендә. Сорадылар, ике төркем дә бергәләшеп. Расскажите, пожалуйста, про колфаки. Беләсезме, миңа шул, мин хәзер, минем бу специфика түгел. Мин бу әйберне әлбәттә бер кафак белән икенче кафакның аерылганын беләм. Ләкин миңа хәзер бөтен дөньяны ташлап, шул әйбергә презентация ясарга кирәк булачак, э, э, э, лекция тутырырга кирәк. Менә әгәр дә сездән шундый материал булса, кафак турында, щитек турында, менә а расскажите еще про ичиги, а почему ичиги, а вот почему щитек, а почему ул гел менә ул һәрбер дәрес саен була торган ул менә ул ә мин бит мин аны укымаган дөрес әйткәндә мин беләм аны в общем э, әлбәттә ипитезлык кына алардан күбрәк беләм инде мин улай берне укучыларга караганда ләкин менә хәзер калфак турында лекция кирәк мәдинә апа димәк сезгә хәзер мин әле дәрестән соң бүген мөрәҗәгать итермен чөнки а чем отличается вот таблетка сегодняшняя от этой таблетки от этого колфака диделәр менә шундый сорау бирделәр мин белмим

Дөрес, дөрес, менә Сөембикәнең башлыгы турында бер сүз генә әйтәм. Ә, беләсезме, ул ә, Казан, Казан, ә, Казанда яшәгән татарларның традицияләре түгел. Ә, Сөембикә Ногай, Ногай ни, ә, принцессасы. И мин ничек аны нитәм, сөйлим. Менә һәрбер кыз теге кая, кая гына барса гына чемоданга нәрсә сала? Бик иң матур э, әйберләрен, әй бит инде дә, э, менә шул сөембике, э, нагай нидән җирләреннән Казанга килеп җиткәч, сондыкларны алып килгән бит үз ниләр әйберләре белән. Киемнәрен, читекләрен, алкаларын һәм

Э, үстек шуңа күрә ну нәрсәдә минем мин рус теленә татар теленә күчәм чөнки минем бер бер ә, дәрес кенә татар телендә иде совет мәктәбендә казанда яшәп мин ә, татар телемне үз әбиемдә генә ишеткән ә, үскән кеше шуңа күрә менә ә, гел күп татар телендә сөйләшсәм чиста татар теленә сөйләшә башлыйм һәммә менә көн дә көн дә рус телендә эшләгәч татар теле ничектер менә баштан теге чыга бара шуңа күрә гел менә гафу итегез гафу итегез дигән сүзләр белән

кайттым нигә Казанга. Алар ми, ми, ми, кой, как минем койрыкны да бик каты гына нидә үрделәр. Чөнки алар без андый сүзләрне аңламыйбыз. Без шундый сүзләрне аңламыйбыз. Гел миңа замечание, даже по-татарски не знаю, что такое замечание. Гел миңа шулай нитеп бардылар. Нишләп сез татар телегезне бетердегез? Нишләп сез татар

тем, а, по, по каким механизмам они сохранили а, в Финляндии свой, свой родной язык и культуру. Бу Э, зилә ханымның беренче чыгыш ясаган беренче спикер зилә ханымның э, дүрт баласы бар дидек бит һәм аның э, бер кызы иделбикә без ниндидер уен кагыйдәләрен русча текстларын русча укый башласак ә, бик каты итеп татарча сөйләш дип кычкырып җибәрә чөнки балалар татарча яхшы сөйләшә рус телен ә, теге руслар әйтмешли постольку поскольку шуның сыман булды ә, безнең инде фәрхәтнең башланды хәзер ясалма ни буенча интеллект буенча аерым рубрика дияргә була, чөнки бу турыда Фәрхәт Мәдинә ханым этномәдәни компонент турында өч сәгать сөйләгән кебек Фәрхәт ясалма интеллект турында шулкадәр сөйли ала. Мәдинә апа, соңгы сорау, сезнең бу сезнең лекцияләрегез онлайн форматта интернетта яки берәр җирдә бармы, аларны ничек күрергә, табырга була? Шул хакта сораганнар иде. Да, бер лекция минем бар. Это Казан дәүләт э, университетта, КФУ университет, КФУ, да, Казанский федеральный университет, Казан дәүләт э, университетта, э, федераль университетта, анда бер традиция бар. Безне берәм-берәм сценага кертәләр дә безнең лекцияләрне язып баралар шунда бер лекция минем язылган иде аның ссылкасы бар как раз этнокомпонент турында шуны менә ни э, ссылка белә э, э, ясап мин җибәрермен алла бирса вот андый лекция бар бер, бер лекцияне язып шундый сценадан әйтеп сөйләп презентацияләренә күрсәтеп менә мондый лекция бар